Фӕндзӕм сӕр Чырыстина уый тыххӕй ссӕрибар кодта, ӕмӕ сӕрибар уӕм. Уӕдӕ фидар лӕуут ӕмӕ та ногӕй цагъарады ӕфсондзы бынмӕ ма бахаут. Ӕз, Павел, зӕгъын сымахӕн, кӕд сунӕт кӕнут, уӕд уыны Чырыстийӕ ницы пайда уыдзӕни. Сунӕт чидӕриддӕр кӕны, Уыдонӕн ма ноджы иу хатт зӕгъын: ӕгъдау уын ӕнӕхъӕнӕй ӕххӕстгӕнинаг у. Сымахӕй ӕгъдауы фӕрцы йӕхи чи раст кӕны, уыдон баззадысты ӕнӕчырыстийӕ, ӕнӕхай фесты Хуыцауы хорзӕхӕй. Мах та разӕнгард кӕны сыгъдӕг уд ӕмӕ уырнындзинады фӕрцы нӕ зӕрдӕ дарӕм ӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм, Хуыцау мах кӕй сраст кӕндзӕни уымӕ. Уымӕн ӕмӕ мах Йесо Чырыстиимӕ куы уӕм, уӕд сунӕт скӕнай ма скӕнай, уӕлдай нӕу. Ахсджиаг у, йӕ тых уарзты мидӕг кӕмӕн ис, ӕрмӕст ахӕм уырнындзинад. Хорз куы цыдыстут, уӕд уӕ чи бахъыгдардта ӕмӕ ӕцӕгады коммӕ мауал кӕсат. Ахӕм зондыл уӕ уе рхонӕг Хуыцау нӕ сардыдта. Чысыл ӕнхъизӕн хыссӕ ӕгасӕй дӕр сӕнхъизын кӕны. Сымахмӕ дӕр ӕндӕр зонд кӕй нӕ уыдзӕн, Ууыл ӕз Хицауы фӕрцы фидарӕй дарын мӕ зӕрдӕ. Уӕ зонд уын чи змӕнты, чидӕриддӕр уӕд, баййафдзӕн ӕфхӕрд. Кӕд ма ӕз ныртӕккӕ дӕр ӕфсымӕртӕ Сунӕты фарс дӕн, уӕд мӕ цӕй тыххӕй ӕфхӕрынц? Уӕд дзуары тыххӕй цы фӕдзурын, уый цӕлхдур нӕ уаид. О, уӕ зонд уын чи змӕнты, уыдон сӕхи куы бардозиккой, Сӕрибармӕ хуындыстут, ӕфсымӕртӕ, ӕрмӕст уӕ сӕрибармӕ асайӕт уӕ тӕригъӕдджын ӕрдзы хъӕды мондӕгты ӕфсадынмӕ, фӕлӕ кӕрӕдзийы уарзгӕйӕ уӕ иу иннӕмӕн лӕггад кӕнӕт. Уымӕн ӕмӕ ӕгъдауы ӕппӕт мидис иу ныхасы ис: уарз хионы, дӕхи куыд уарзыс, афтӕ. Фӕлӕ кӕд кӕрӕдзи ӕхсынут ӕмӕ хӕрут, уӕд уӕхи хизут кӕрӕдзи фӕцӕгъдынӕй. Зӕгъын уын, цӕрут удӕн коммӕгӕсӕй, ӕмӕ уӕд уӕ тӕригъӕдджын ӕрдзы хъӕды мондӕгты фӕдыл нӕ цӕудзыстут, уымӕн ӕмӕ уды цы фӕнды, уый тӕригъӕдджын ӕрдзы хъӕды нӕ фӕнды. Тӕригъӕдджын ӕрдзы хъӕды цы фӕнды, уый та уды нӕ фӕнды. Уыдон кӕрӕдзийы ныхмӕ сты, ӕмӕ уӕ цы фӕнды, уый нӕ кӕнут. Фӕлӕ кӕд сымах уды коммӕ кӕсут, уӕд ӕгъдауы дӕлбар не стут. Тӕригъӕдджын ӕрдзы хъӕды хъуыддӕгтӕ зындгонд сты: хӕтын, чъизи ӕмӕ ӕлгъаг митӕ, мӕнг хуыцӕуттӕн кувын, кӕлӕнтӕ, фыдӕх, хъаугъатӕ, мӕсты кӕнын, хи уӕлдӕр ӕвӕрын, кӕрӕдзи не мбарын, къордтыл дихтӕ кӕнын, хӕлӕг цӕст, марын, фыднозт, ӕнӕуаг митӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Дзырдтон уын ӕмӕ уын ныр дӕр зӕгъын: Ахӕм митӕ чи кӕны, уыдон Хуыцауы Паддзахадмӕ нӕ бацӕудзысты. Уд та дӕтты уарзт, цин, фарн, фӕразондзинад, адӕймаджы кӕны зӕрдӕхӕлар, рӕдау, иузӕрдион, ӕвӕлмас, хиуылхӕцгӕ. Ахӕмтӕм ӕгъдау бар нӕ дары. Чырыстийы чи у, уыдон сӕ тӕригъӕдджын ӕрдзы хъӕд байтыгътой йӕ чъизи бӕллицтимӕ ӕмӕ мондӕгтимӕ. Кӕд уд махӕн царддӕттӕг у, уӕд уымӕн коммӕгӕсӕй хъуамӕ цӕрӕм. Ма уӕм цыт уарз, кӕрӕдзимӕ мӕсты кӕнӕм, кӕрӕдзимӕ ма хӕлӕг кӕнӕм.